ýegen ujy ýagydyr diýýär. Şuňa jogabyny Musa Ýusufem çözülmedi öýdýän. Öz ýegenim özüme düşman boldy. Meni öldürjek bolýar. Dostlamam. Garyndaş ugrumyz bar bir obada sylanýan adam. Annaga diýip.

Ýegen diýdim. Şu eliňden telefonyňy al ýerin diýdim. Indi biz öldürme pabjyda diýdim. Pabja girýäs welin o gyryp çykýan o biz o. E sen ne edip arkaýyn ýatyp e sen ne il çagaý diýdim. Sen eliňde nije adamyň gany bar o diýdim. Men öldürýän dostam öldürýän. Anna aga da bir ýaşuly adam ony näme üçin öldürýäň diýende. Daýy saňa degmesem-ä degjek-ä welin, Annagana halamok, aýagyma çolaşýar diýip. E, ol ketekdäki horazyň aýagyna basan ýaly boldy. Bolýa diýdim-äý, belläý diýdim. Zametkaňy aç. Men diýdim. Bos 550, belli. Dostum Mekan Japow. Japol togsan üç togsan üç ýaz. Mergen potdy dostum. Onam melle potdy VIP diýdi. Eý, Anna aganam aýryk goýursan aý diýdim ha. Annadyr da. Men dagy goşgy aýdanym üçin taýak ýen çaga. Hany kakam sungaty gowy görýä. Ýöne işiňi taşlap, malyňy taşlap sungat bilen meşgullansaň, taýak iýýäň. Şähere dwaýurnyýmiň öýüne bardym-a. Dom kultura gelen ýaly-aw. Öýüň zalynda roýal dur. E, bu näme diýdim welin. Aý, men fortepianoa gatnadym welin. Roýal äberdiler diýip. Skripka-da gatnadyňmaý diýdim. Äý höwesim badu äberdiler. Saksofonammy diýdim. Äý ona ýöne bir çalaýsammykam diýdim welin äberdiler diýýä. Men dagy diýýän, munça zada höwesim bar diýen bolsam diýýän, maýyp bolmaly-la. Trawmatologiýada ýatyrsyň bilýän. Näme boldy diýse, sungata öwüsim bady boldy bor. Dogtor gelip ýagdaýyňy sorasa, eý sen nämeden beýle bolduň diýse, roýal çalasym geldi. Eliň nägyşyk diýse, aýy skripka öwrenjek boldum. Dodaňa näme boldy diýse, tüýdük öwrenip otyrkam. Eý, sungat. Men ýaly şymyr çagalaň bagtyna maşgalada ene diýip bir zat bolýar-a. Hany ene-de saýlap-saýlap gowy görýär-de, nirede Şuster şymyr çagasyny has gowy görýär-a. Nämedäý seňki dogry bilýäňmi? Eneň we bas. Seňki ýalňyş hem bolsa seňki dogry. Agtygyma degeniň eli kesilsin. Agtygyma degen balnoý bolup ýatsyn. Agtygyma degen bu dünýäde ýaşamasyn. Aý maňa degseň ölüme çenli ýol açyp bilýädä enede aw. Birinji inwestorymdy da pahyrjygym. Pensiýa çykyp at sebäbi. Eneň pensiýaly seň üçin toý, seň üçin baýram. Şu wagt dagy pahyrjygym dünýeden ötäýdi ýogsa ama şu döwürde dagy TikTokda enejan wideom tutanok diýseň bilýäňmi? TikTogyň başlygy nirde diýip sandyrap gidip öýünde tapyp Adel meň akkaundyma polny açyk goýup bererdi. Şuňky görüzin ýer ýüzüniň görülmesede diýip. Şu erbet kommentariýa ýazýanlara ýeke-ýeke tutup çöwrerdi. Agzyny ýyrtardy. Aý, Hydyryň enesi bar-a, o kommentariýasyna erbet zat ýazmaň diýip ýaýdanyp ýören-ä ederdi. Eneň barka at gazan diýýädim-dä men içimden onsoň o nakyl ýalňyş eken. Ataň barka ekeni-ä. Atam pahyr görmedik biz-ä. Ýöne atam ýaly akdyl-aý enem. Atamam şoň üçin ölen ýaly bolup dur käwagt. Götermek diýip bir söz balaý. Plan, plan ýakyn göterýär. Planam göterip başlady. Planam göterip ýör. Ýok, ine sözüň asyl manysynda ine Hydyr şu suwy göterdi diýip bolýar. Göterdi. Ýöne şolaň eline seredýän bir jisim ýok. Boş. Onuň pikirlerinde bu güýç meselesi götermek üçin Aýdýarlar-a, derdiňi daglar, daşlar göteräýmese diýip. Şol ýaly dertli adamlaryň derdini göterişýän bolmaly-da. Ony diýseňem-ä göterilmejek derdiňi berenok diýýärler. Ine, men öz derdimi özüm zordan göterýäs-dä. Ýöne şu öz derdinden artykmaç ýene biriniň derdini göterýänler malades-ow. Hem özüniňkini göterýär, hem başga biriniňem derdini göterýär. Ýöne. Has güýçli oglanlar bar-a, men-men diýýän. Özüniňkini göterýär, başga biriniň derdinem göterýär, ondan soňam gidip zalda daş göterýänler bar. Ýok-ow, şul güýç meselesi. Sto prosent güýç meselesi. Biram neme söz balaý? Bökdürdi. Aý, pylany pylanyny bökdürdi. Düşünmeýän adam bolsa türkmen dilini kitapdan öwrenen bolsa göz öňüne gelýär-de. Mekan Gurbany bökdürdi diýse, Gurban böküp garaşyp durandyr öýdýär-de. O näme saňa bökdürip bedenterbiýe mugallymymy? Ýa bökdüýr ýaly o näme? Basseýkan starşysym Balbek şu on iki metrem bolsa diýer ýaly ýa. Ýa ol saňa nä batutmy bökdürer ýaly. Nämä bökdürdi? Aý pylany pylanyny pylança manada bökdürdi. Manat berip ol böküp dur diýen ýalymy ýa. Ýa-da A pylany pylanyny sokdy, nämä sokdy, nämäni sokdy? O näp sokar ýaly saňa rozetkamy? Ýa ol bol sok diýdimkä ýa. Ýa-da sözleň ýeri üýtgeýär-ow. Mündürdi. Näme taksistmi, gelmünäý dogan diýdimi, näme diýdi. Ýa planyma planyny uçurdy. Gözegime gelýär-ow. Aý, Toýlyny uçurdy diýse, toýly ganat kakyp ýörmükäreý ýa-de. Uçup ne ozana samolýotmy? Ýa ýa bat börekmi saňa uçar ýaly? Ýa utkamy? Pylany pylanyny bökdürdi, sokdy, pylany uçurdy. E bir şu situasiýaň göni ady bolmazmy aýyr? Ya sokulmak gowy zatmyka ya? Ya da bökesi gelýärmikä bökeniň? Garaz sözleň ýeri gowy üýtgeýär soňky döwür. Plany plany intifal etdi diýseler näil borka soň. Gaýnatdy diýeliň ýa-da plany ma plany gaýnadyp gitdi. Plany baklaşka boldy diýeliň onda. Näme boldy diýse düşnükgil-dä boşady. Ýeri taýýar bilýäňmi? Bir hili manysyzrak bolýardy ama bökdürdi. Ýa planyny mündürdim-aý diýýärler-ä. Meň gözegime gelýär biri bir zady maşynda mündürendir öýdýäňdä. Sokdy dagy diýme-ä şony ulanmaň. Enemiz atamyz bize balam diýýärdi-de, aw şeý diýip ulaltdylar-da. Indi dagy o sözüň enesini ulatdyg-aw. Ullakan kyrk ýaşan gelneje-de ärine balam diýip ýör. Elli ýaşan ýaşulam balam diýip çagyryp ýör. Aňyrdan agtygy ýer diýýäňmi, aýaly gelýär. Ow diýip. Zar boldug-aw, balam sözüni dagy bar-a, diýmäge zar bolduk. O komnatda dagy çagaň bir gowy görip, Waý balajygym balam diýseň aňyrdan heleýiň gelýär, Eý loklawly, kim bilen gürleşdiň telefonda diýip. Durag çagama balam diýen telefonda gürleşemak diýip. Ululyp eşek ýaly oglanlar söýgülisine-de balam diýip ýör. Bar boldy-a enesini uladaýda halysa sözüň. Indi. has sowremenlileşdi. Bal diýýärler. Eý, men birinji gezek bal sözüni uniwersitetde eşidip gördüm. Orazguly, seň balyň ýetmedi diý. Balam. Bal nirde? Waý bal. Balyň kemerin Oraz guly akylly otur diýiljek ýaly. Biri biziň eýkamyzy açyp rewer knopkamyza basyp giden ýaly. Geldim diýse bardym bardym bardym. Bolýam diýse hawa hawa hawa. Plan aşeýlemäý diýse bolýa bolýa bolýa. bir hili köp gaýtalamasaň ynanmajak ýaly ýa-da köp gaýtalasaň has ynanjak ýalak bilýäňmi? Men ondan pikirlenimde bir akyldaryň ýanyna gitdim, ha, brat ýok diýdim, nä biri biziň eýe knopkamyzy açdym, näme boldy? Ýöne bir zady üç-dört gezek gaýtalap ýören bolduk. Howwa, howwa, bolýar, bolýar. Ynha bul gürrüň berdi. Aýur mundan diýdi, epes wagt öň toýly mekan diýip biri bardy, şol dosty geldim diýende bardym diýip barmandyr diýdi. Şo sebäplem indi iki-üç gezek gaýtalaýas, bardym, bardym, bardym diýip. Şo sebäpli bütin ynsanyýet ejir çekýär diýdi. Men diýýän näre bu gidişimize gitsek diýýän agtyklanmaz. Ynandyrmak üçin on bir gezek dagy gaýtalamaly bor, on iki gezek dagy, on iki gezek gaýtalamaly bor diýende agtyklanmaz. Howwa, howwa, howwa, howwa, howwa. Bardym, bardym, bardym, bardym. Bolýa, bolýa, bolýa, bolýa. Namaz sanynda bulaşyp birden bilmän on bir gezek diýäýse, sen näçe wagtda on bir gezek diýdiň, hä? Ýalan sözlejek bolýaň diýdi. Ýa, san bulaşypdy. Eý, o janaweriň dagy gülýäl-ä, ekendeý janaweriňi. Halal, ýedi hazynaň biri. Horazlaý. E, ýöne şoň orsçasyny aýtsalar, ýüzüňe rezko ýeňse damaryňy çekip, ganyňy gata guraýaň-a. Kiçikäm kakam kino görüp otyr, a ferma hakynda welin, aý, sözler geçýär-dä, pituh, pituhy diýip. Men diýen, kakam şuny ýaly paýyş sözli kino göräýýämi käreý diýip. E, soň ulaldim welin, bildim hem-le. Bazarda-da babulýalar Pituh paçam diýip dur-da, Orazjana seredip. Ýöne adama diýlende bilemok, näme üçin janawerlerde günä-de ýok ol, indi birhili eşidilýär. Mysal üçin, goýun diýseň araý, oňa türkmen sözem gowy eşidilenok, baý adama diýmeli däl, baran. Ýa-da Pylany akula. Akula gördüňmi ömrüňde akulam diýip, ony iýjek bolsaň, akulanam konserw edip iýýärler. Kitdi hiç zat iýenok. Iki sany balygy çeýnän bilen akula. Kit ondan ula. Ýa-da düýeden uly pil bar-ow diýip. Pilem ana hindide üstünde kokos daşap ýörler-ä. Pil gördüňmi sen? Hindä gezmäne barsaň pile mündürip aýlaýarlar jan dost. Pilwanaý düýeden ulam diýip. Ýa-da eşek, äý eşek sözüň at, diýmeli däl o birek-birege. Hany eşekde günä ýok, ýöne pikirlenýän welin, eşek eşek düşnükli, ýöne adam eşek bolsa gowy däl eken-dä. Adam adam bolmaly eken-dä diýmek. Umuman diýjek bolýanym, pituh bolmaň dost, adam boluň.